Magzi. Yola.
Mana he mana mine machondo ne maka no tada maka no no no no ya wa no ada ka gijo maka ga. Chal mana jo lwen kede kidwa go i woni o sangni gig goj ma pat pat ne ka bad kasuku kane yud ne unu ga ke pesa no nyalo ga nyeo kasuku mar ndo mar chiedo no. Mm. Omera bade no be kor ko yud ngi minyalo rodhu ne. Mano del be. Mano bende del.
Gorogorone no be ng'eny nok wetega mane ibiro laye to milaye ni mineno gotieno nikech ji nodake ga ute maonge cho. Hmm. Koro gotieno mondo mi kik goli oko ji iwinjo ni beto ji sani. Koro ulaye kasuku cha. Kasuku mar mama nyocho nyocha. Ndalo ma bando ochiek to en emicha kipimo kode bando. Idwa ni kow ne wayu moro kia kure. Yawa piny machon cha. To kok iting'o wadagi mane joga koro ni koro kisechopo koro klas abiriyo kacha. ujo class 6 7 8 kacha koro ng'enu jok moko moko onego bed ni orurego idai ni ng'ama posi dong mm. isechako winjo thumbe mag Ali Kiba ka wero ng'ane machane ng'a Naxi Mirembo Naxi Mirembo Naxi Mirembo jatema nofuoya Mary, Mary Mela marango kona Mera ma Mary Mela giri koro kotonjo kacha makia ni ATM tadiri no mang'ano pesa ATM nang'o Eh. Mochako lokre nyaka jama to koro chako mopes joma tatu. Eh, Mary Mela be notimo ne ji tim. Omera ndalo no omera. Ema koro ni iyude kama mauni pondo. Mm. Ng'eni ni idhi e The Beat Saturday. Mm. Idhi neno The Beat e video mabadho kanyo no. Miti duogo ot. Iyudo ka mama ubede dhot kama. Giboka. To onge gimotimo. In mong'iew wang'i tir tiwinjo kopenji niya. Uh, usea tich Ake, yani idonjo already otocha in nikech oting'o bokani to ong'iyo wang'e tipenji ni usea tich kata ka in ia tijno mano be tich ma diyiene kata ng'ato kiyie samoro iyie to kare itiyo tich marach samoro be kare ok idhi to ni idwa ni idhi tich awuoyo kodi to ok idwoka donje ot kanya biro Okuongo dhi otimo gike. Ineno ka mama umo to mama umoto to chiki dhawo ng'isi ni donjo ot kanyo biro ya mago gin ang'o yawa ne robwana ko maki nodwa goyi to goyi moro moyinyi madendi kuod cha
chon to nego ji kae to chako kelo kiyo ni mondo inerie kaka ywak kane mago gin mine mana yawa an ma mone nyisa na abro goyi ma mul dho chunyi kapod iyweyo mano ng'a Eh. mano be ng'a adwa dak kodi adwa adier ng'eyo ah iwinjo ka samoro iwe unia Adwa ng'eyo ka un ema nonyuola odni. Hey, yawa nonyuolo mama wanade kendo ka. Tadiri an to dina bed janyuol ne to manto gima dina sekwere chap chap no mera ne. We we rodho waka ku rodho wano. Mama wane nyalo rodhi gimoro midugi penj. Koro ne chieng' moro wuok openjo wa watimo mande wan wa wadhi mana bayo tinga obiro. Tinga nok biga e gweng' obiro kunyo lut. Wan wabiro neno tinga ma wang'iyo tinga wang'iyo tinga wang'iyo tinga. Ka ang' wadok, ne un kae, dong, dong ne waneno tinga. Eh, nuneno tinga, mano ber. Dong Nyasaye mene onyuolo Watali, Watali ne odhi neno, nodhi Zuru. Koro ing'e ni mano odonjo kod nyinge Kiswahili. Eh. Eh, nanyuolo Watali, Watali nodhi Zuru Mombasa. Adier nuyudo ni ka Mombasa ber, mm, mano ber. Koro watalii odonji. Donjuru watalii donjuru ane. An ema nyuomo anyuolo joma ong'e ng'iyo tinga. Eh mong'e ng'iyo tinga dong' un e injinia ma ne loso tinga yawa to mano dong' kama nu ochulu pesa adi? Iwinjo gima openji no? Hmm. Iduogo ing'iyo ma moti wacho ni yawa ma en ga ng'a yawa. Kusu ma ok mamawa. To mi- Kusu ma mamawa nowilo mamawa moro yudo ka mamawa cha dhi dak kode maber to kawo ma wacho ni nyathini dhi winjo maber ahinya to nyathina. Pe- Koro an madak kode kaka mine. To in achiel achiel ema kidhi e chiro.
Mano to koro kanyal. Mama, bwana mama une nyalo kuodo wiyi magzi. Dongu wuotho kode. To ango biro simbegi. Mm. Simbe mag tachgi. To neno aitel moro to jomitoka ka landogi. sijui simu sijui ni miana mane inakuja na line na battery ibatu nya nuti ologo nya ka radio mama kama ler ka wonta nyo simu kowa be simu gone siling alfu mia di idwa winjo bwana pesa modhio pesa pesa modhio wacho ni en go yani monegi ringi monegi wacho ni ae ma to nyiri moko bende ni kae gi minegi nyiri moko monego bed ni ng'e nying obiro bayogo chieng' sipot Iwinjo kong'isi ni ah, mama hiyo ni 1500. Mia tatu hapana chukua. Pinde ma ng'oni hawa. Ah, jogi ok dwa pesa, otiyo kamano. Ah, manda ma joma ok dwa pesa, umbu dwaro pesa adier. Mama tengeneza ongeza bei kendo jodalago ongega uso ne minego. Ongeza bei. Mia tatu hamsini kama haiwezi pita mia nne hapana. Ipejiria. Mama ni wachang'o. Kiswahili oseketho ka. Bei bende owegi ma kata ok dinyiew go. Koro mano joga malich to ni koro mama mama min min ng'ato. Mama moro nono ma me be nigi nyithinde Mm. luonga kaka le chiro ane mama samoro ora odowa ma bende gigi chanda ma ki wiya ka ora nyaka gi wembe nyaka kia gi sindan kuoto nyaka gi usi mared idhi yiero usi kari ni duogo gi mablu nikech gik mane okedi go ka mama moro ni ni kikalo Omera kijana bi ane. Osemak lweti. In ikia kama iterie, chung' kodi kama iuse lewni, ipimo law nyako. To in wuoyi, e nyathina narom kode, ma pimni nyaka wuoche, ma rwakni nyaka oguduni, to ong'iyo gi chini, mm, dhi romo anyango, mm, ma to, ma kendo ma mbasine di. Sama ineno in ibilo lewni cha, Kare we ndiki maniri ambo chakacha. Be nyathi wa duote kawo.
Ndiga nyathi wa duo kawo bwana ndiki bwana mitin mani bwana kare ndika kamo kawo. Gicha be wiyo dhi owila kia kala mar usi ma mama wanora biro gi mabluti dwaro mareno. Ne kaka jogo ne timo no tim mara. To kibiro bidak gi al sababe dala. Al sababe daga dala mamit ni kwanyo pesa kata mama no ero ogwedhi gi siling' piero adi. Are. Ni timo maber ipimo ne lawo mane chande dok go. Yomi 20 moro. Omera ma 20 no idonjo go ni ma. Mama moro miya pesa. Omiyi ni tim ang'o kendo mano e gima nyeri to ng'apimo ne law. Oh, mano ber. Koro in ema opimiga. To kela ne pesa no wa. Ni ama dwani adhi adhi adhi nyiewo go kia nang'o ang'o ang'o ang'o ipango giki moko. Kanye ma pat moro adi? Achiel.
Ting'isi ni dhi many kama idake gi pesa ni. Milware dep mogo.
Winie dep mogo. Mistake maduong' ichak ipuko mogo ka. Ito. Omera, iwinjo king'isi ni idhi many kama idake gi 20 bob ni yawa siling' piero ariyo nidak go kanye yawa. Ah, jonyuol machon, ah, umbu bede yawa tho.